Bes ne ew kesê mutesib bû. Êm min xwe dît, min bîr bir, çawa min bîra dinyayê bir û çavê min vebû, ez di nav civata birayê xwe ê xor de bûm yanî. Pêtir, bêtir ez di nav civata Gelek îm xwe da aliyê li cayl tenişta birayê xwe ez tim di civatê wan de hazir dibûm ev bi vê azadiyê ez dihisiyam yanî û kes kesikî em nesekinandin ji bo çalakiya ji bo em kar bikin û xaseten ez piştî ez zewicîm jî rastî ew mala xezûr jî newlo bûn yanî û bavê Şiyar jî bi rastî wî jî gelekî alîkariya min kir min net sekinand yanî wek ana mesela em bêjin nebêjin civaka me ji kûrî min dixwest ez herim civaka ez xelkê bibînim ez am çi ji derbî mala min çê dibe karê civakî çalakî çi tiştê siyasî bûn ê civakî bûn ê medenî bûn Malbat yanî ez tim û dayîm xwe dixwest ez xwe nêzîkî vî vî alî birûkanî neçûm medresê jî. Piştî ez mezin bûm me me qedimand heta bekelorîya jî min xelas kir. Me xwe bi xwe ave kir yanî. û malbata min jî wek zarokê min, wek zilamê min wan jî alîkariya min dikir. Ez bi vêna gelkî serbilind im û ez kêfxweş im û kêfa min ji min re hat gi ez me ev kar kir, min xwe giyand vê hestê û hîn jî ez ê bikim. Yanî heta ez li jiyanê berdewam bim ez ê bikim. Ez ê xwe pêş xînim û ez dixwazim ê dora xwe jî pêş xim û çi tê ez dixwazim em em raperînkê bikin ji bo hestê netewî em çi bikin ji bo miletê xwe û gitketî vê vê vê tengayê û vê zehmetiyê û û zarokê me û û malbat û hemû şeridîn yanî penaber bûne yanî em dixwazin piçkî em ser vê vê ce alî bişt biaxivin. Pirsa min ji te te karê siyasî jî kir. Çima em jin, em xwe dikin wî qalibê ki ya em ê perwerda zaroka bikin, ya em ê bes bi alî tiştê yanî kultur herin. Çima em tişt siyas, karê siyasî em bi zilama girê didin. Me min karê siyasî kir ji dil û can wek ana te got û min dixwest ez pêş kevim, min dixwest ez bigihim astekê Min dît hinek di wir di cîkî de ne ne ne ne li gor ew cê gotê de ne. Me karîbû ji wan bêtir bikiraya bes mecal nedidan. Ji ber wilo me xwe davêt aliyê civakî bêtir û bêtir perwerda zaroka. Me dixwest em mejgê wan zaroka wê fikira cem xwe em bidin zarokê xwe di pêşerojê de Ew jî heger em negiyanê ew bigihînê. Yanî ew di mejîkî teng de difikirin. Di yanî nabê ka yanî ana jin û mêr heme her du ê vê vê cive ne bê jina dibin ne bê mêr dibin. Bes heger di pêşerojê de bifikirin Bil'eks yanî heger jin li tenişta zilam be wê bêtir civaka me pêş keve, wê bêtir azad be, wê bêtir aramî hebe û aştî hebe yanî. Gerek em riya xwe vekin. Yanî te nedîtî, te nedîtî zilam mafê xwe dayî zilamê dijî, tew nadijînî. Gerek em nabê ew nahêlin. Gerek em bê wele me jiyê me Hîn me nabîne ge em karibin vî karî û barî bikin. Em xwe didin paş û em zilama didin pêş. Ne sûcê zilamayê, sûcê me ye. Baweriya me bi me şikestî yî wê ew baweriya şikestî wê mala me li mîratê bigerîne. Divê vê baweriya xwe tebar bikin. Dema meroj ji xwe razî be û kêfa meroj ji meror be helbet me rê bi ser keve. Û ev jî esasê Baweriyê yê. Wextê kêfa min ji min re bê wê baweriya min jî min bê û ez çi karî bidim ber xwe ez ê karibim bikim. Madam ez dibînim ew zilamê şehida wî na wek a min e. Qowa wî cesedî teqrîben wek a min e. Malbata wî karê jê tê xwestin wek a min e. Çima ez ê nikaribim? Ez çûm balaya apê xwe du zarokî hene li Swêd. Yek ki sê salî bû navê Kirî mişkê navê Rozelinê cerjer bê Mûz bê ê. Digo ca te Mûz e. Ki ez difiriyam ji kêfa re. Mijêr go Roselîn ka qedehek av ji min bîn. Go dest û nigê te hene. Di fikra min de gi bêedeb bû. Li vê de xelkê di elimînin netirsin. Dest û nigê te heye ji xwe re bîn. Ez ne xulamê te ne. Te ev ev qaîde li ba te heye heya ku te ev ji xwe re neqand. Bi rastî wextê min dest pê kir min ne kitêb xwendin û ne min pelik ji vir anî û yek ji vir anî ew hestê min î ku ez bi êşa miletê xwedihisiyan min dest pê kir.

Ez tim û dayim datanî ser qenatê kurdî. Wilo îhtîmama min. Hestê min î ê netewî xurt e bi rastî. Gelekî ez wilo min. Çima min hilbijart Murşid Îjtîmaî? Ji ber wek ana min got. Jina kurd çi jina heyî, ne jina kurd tenê. Stûna mala xwe yî. Yanî heger ew jina bîr û bawerî bêr tune be, Wê zarokê wê faşil derkevin. Wê zarokê yê di pêşerojê di wê her dem yanî min tiştin dijî wek nimûne mala me di riya medresê de bû mektebê. Min didît ew zarokê hanê dihatin dewamê yanî diçûn medresê. Çentê xwe davêtin şerê û ji xwe re dilîstin. Bi du heywanat ketin pisîk û kûçik bûn. Yanî ji xwe re dilîstin heta dewam xelas dibû diçûn malê. Mi dayikê wan didîtin. Mi ji wan re digot ana hûn hûn didin du zarokê xwe Çûni medresê, we ji wan gotiye ka rokê hûn çûni ba an sêwana, we gotiye ka zarokê me çilo ne, we gotiye ka çi ders dani we ka were em ê mutabaa we bikin, digo na. Ê min digo werin binarin zarê we li şar a ne, ne çûni medresê. Yanî dilê min deşiya. Ez naxwazim zarokê miletê me cahil bin. Ez dixwazim pêşketîn. Ez dixwazim em miletekî gelekî yanî zîrek in. Çima em ê Di vê cahiliyê de bi. Wilo min hez dikir inu çilo ez zarokê xwe dixwazim, ez zarokê hevalê xwe dixwazim, zarokê cîranê xwe dixwazim, zarokê civata xwe gişîr wilo di min dixwest. Min ji vê na min xwest em karê civakî bikin û wek murşid tiştîm. Em ana li Rojava du milê siyasî hene. Wî mano te karê siyasî jî kiriyê û tu yanî wek bi mijûl ê bi karê jinê û ê siyasetê herdwa. Tevgê îxtîlafa me bi aliyê pkk re siyasiyên em muxtelif in biware. Lê wana rê otostrad ji jinê re vekirin. Aksî, Aliyê Meydin yê di Nehcê Berzanî girtine. Mixabin, bi qurbana navê Berzanî bin. Jin xistin bes wilo wek dîkor, çend jin wilo bela kirin di nav xwe de û ti cê biryarê nedan jina. Tu dibê li gor rerina te sebeb çi ye? Herdu alî jî tiştek ji milet re nekirin. Bi rastî ez ne bi herdu siyaseta herdwar jî re. Mexseda min ji pirsê Nergis di warê jinê tenê de. Em siyasî in, em zanin pêriya wana herêkê bi kîja alî de ye. Lê bi rastî guhertinek wek dibê sed û heştê derece bi aliyê jinê çêkirin. Ji nifşkê de me dî jin ket hemû dezgeha. Ev rîasel muştereke çê bû û çi dezgehê hebû jin tenişta mêr bû. Ê ev tişt guhertinek mezin bû li ba me. Qas îca wextê gi bû şervan. Tebi em pê re ne pê re ev tiştekî din e bes em bê guhertina gi bi alî jinê çê bû guhertinak yanî gelkî li ser miletê me xerîb bû û te dî bê ev ka elama dinyê jî ev tişta ya wilo palkêş dît yanî sûretê yek şerban dîtin û kurd wilo nû kurd wilo ji alîkî dî tiştekî îcabî bû tevg em neb siyaseta warane ê me ez dibê îca çima wan helbet mumkin nidibê wan jin îstiglal kir jin îstiglal kirin lê di nav çend jina

Ji belî xetawayî siyasî, em dibêjin wek jina Kurd bê çawa Rêjyer Babû, dema ku Rêjyer Babû xwe isbat kir. Mamoste Şems xwe isbat kir bes. Ka heya kîjan estê fêde li milet dikir. Yanî ne bes me roj xwe tenê re. Ême ez ser vê dibêjim. Ez ser enû Îsbata jinê xebera te yî. Bes ka dewrayê feal e di nav milet dî yan na. Xelk ketine nabêna di agra bêhtir aliyê îdeolojî û wilo diyar dibe dibê yan ti Apoçî be yan ti Berzanî be heta go kêm zêde di hebûna xwe yan girîngiya hebûna xwe di nav civatê de pê hest bike. Jê pê ve hema hema tu yani xelk pê dihesin ne tiştek çawa ez ê vê van xorta van nifşên hî gotên çawa ez ê bihêlim goş xwe hez bikim çi heyî go ez wan re bêjim heta xwe hez bikim binarîna min lêvegerek lazim ji bo Yanî qîraak ne ji dîrokê re, ji piroseya perwerdeyê re, ji kar û civat û tiştê ku em dikin heta di warê siyasî de jî. Bi vî şêweyê ku ana bi ana heye û berdewam bike, bi min roj bi roj ev hestaya li paş dikeve û em dixesirin. Gelekî ev pirsa te giring bû. Min dixwest ev pirs hinek bikin. Ji xwe ez vê dixwazim. Divê lê vegerek li hebe. Ta ji ber ku em em van her du xetê siyasî em bi ser neketin. Ez wextê min ku hestê netewî raperînik ji me re lazim e di di cihê fikr fikr û raman de. Kî wê projeyê ji me re çêke? Ev kesê menî pispor û zana. Em ji wan dixwazin. Em hemû xwe bi ser hev din. Û em li van gênca xwedî derkevin. Yanî çima em li tê me direvi dire Ewropa? Ma ne helbet xweşîkê dibîni li ber çavê xwe wa ê berî wî çûyê, xweşîk dîtiyê, ji aliyê xwendinê dî, ji aliyê Jiyana rojane ji aliyê iqtîsad de, ji aliyê hemû tiştî de dibê wila Ewropa xweş e. Em ê herin jiyanik xweş li wê de berdewam bikin, jiyana xwe berdewam bikin. Wextê li vê dekê ev tişt hebe, bawer ke miletê me ne çûk ne mezin kes nare bi nare Ewropa. Ji ber vê em min xwest min got îşê me herdû terefê siyasî tune. Ka werin em me çi kirî ji miletê xwe re wek rewşenbîr wek kesê pispor ka yanî çima em xwe vedişêrin pişperdadê yanî çima em em nahêlin bi simak me li jiyanê hebe berî em koç bi koça dawî bikin. Çima em wê wî fikir û ramanê xwenî got em giyanê yê û em dê ew kesana şaşin. Baş e em tişkî ji wan çêtir bikin. Çima em vê karî nakin? Çima projeyekê danaynin ku em miletê xwe ji vê zilm û zorê xilas bikin? Ka em çima nakin? Wê çaxê wê gencê me jî hişk xwe bikin, wê hişk kurdiyeta xwe, welatê xwe jî bikin.

Em nema li hev dikin, xwe wê berê xwe bidî cîk amintir, amintir û heqî wî, kerem ke derkut. Ez bahor dikim ne bes du medrese hene, sê çar medrese di nav me de vebûne û ew medrese mixabin bingeha wê gelek gelekî nimz e. Yanî ne ew yanî xwezî medrese bane, xwezî hebane. Yanî ez niha gelek caran gotiye ne dijî wê me got çend medrese, çend camia

êşa gotedît bi siyasetmedarê Kurd re rê nedara te ji ber ku tu jin bûyî dertbikevê mesela tu bi rola xwe re bî. Gelo te ev mîjoka ha di nava zaroka de de yanî perwerde kiriye û ev nexweşiya ha de dubare nebe ji nifşê nû re. Ew mesen ew navbera xort û keçika de xtê tu apartwar de dikê. Di vak waka va mîjoka dê xuya kirin û her du yek bingeha û her du waka hevin û daxwaziya wa bina. Pirsa di tu a te çend grup heta niha wek got wek em ê bêjin te perwerde kirine te çend grup perwerde kirine gelo demeke dem heye cem qesem la ev grûp gereke şeş heyî perdewr dibin saleke û pişt wê grûpeke dî werî sadî gelo astengî bi ter çêbûne bi malbatna re yê got zarokê wat perwerde dikê inola mesela te mîjokeke nû di dêwana ev mîjok nel gor me ya çêna bê talo perde yani tişne wilo astengî bi hinek malbat re çê web tera ya pirsa dawî Ev demeke dirêje te divî karê ha de tê. Te wilo netîcen dîtine yanî kêfa te hatiye in wellahî te tiştekî baş qedmendiye ji vê civakê re û hiştiye wilo bêhtir kar bikê tê de. Yanî netîcen te dîtine heta niha. Dema em li Qamişlo bûn ma dektor me ev kar dikir me ne mesela wek mesela akadîmî ya me dewre vedikir. Me civat şehîd kirin civat. Bes hema me ban ban wan dikir me tu kesê wilo. Bes grûpik me hebû yanî gelekî eciban dibûn kêfa wan hat ji bê ji bê civatê re. Min digot her meh min e emê her meh emê rûnên mê vê civatê digot digot naxaltikê em dixwazin her pazdeh roja Hingî kêfa wan hatibû. Digot çima ne her pazdeh rojayî. Wek nimûne hevalek me ji mir got di wê demê de got layê min bekeloriyayî û dikin nakin naxwîne. Ez navê wan nabêjim bes bavê wî na mamosteyê Frensî bû û ca wî na murşid îctîmaî bû. Wek nimûne zî bîr giya min ku ez recê dikim min bihîstî ti van van civata çê dike tê ban kurê min ki wela min banê kirî min banê kirê sê çar civata hat gelekî lawik kêfxweş bû û texîr yani dikaribê tis'a û tis'în bilmiyê derke yani netîca wê baş bû jêr Heta di xwendina xwe di dayika wî ji mir got got naxwînin we kelorya yî ranaş kitêbî got wextê em jêr dibêjin adiz dibi bilakis yekcar nemara cî wextê netîcê be kelorya derketin piştî civatê me û rûnişt bi me rû çû hat li Li Cadê li Şareyê ez dîtim hema hat xwe avêt min û maçî min kir. Got ez spasiya te dikim gelekî gelekî û layê min bi seba te ne cihî. Yanî evaya nimûna bi merçê bû evaya. Yeka di em li vê de bûn li Hewlêrê Xort, zarokek ji wan zaroka piştî heft sala ez li Hewlêrê dîtim. Hat di nav sê sed însanî di civatik hebû. Ez hazir bûm min dî xortik hat ce min. Xortik wilo nû hatî. Min dî got ca şiyar tu çawa yî, spasiya te dikim. Min got wela bibûre qurban welleh min te nas nekir. Got ez te nas dikim. Mane ez ji wan kesê ew ê got te civat ji mar çê dikirin. Xwe min da nas kirin yani. Ez jî gelekî kêfxweş bûm got kesik wilo piştî heft sala me ez hatim bîra wî çilo çav min ket hat silav li min kir. Heta me me me hişt got malbata min Keçê birayê min û keçê xwehê min û ê ê nêzîkî min min ew jî başqe min çê dikir. Min min dikir no her mehkê em hemû bi hev rûnên, em hişk hev bikin, em hevaltiya hev bikin, em herin cem hev, herin malê hev, Min digot guh nedin mejiyê dê û bavê xwe min e, birê min û xwe hê min in. Min digot guh nedin mejiyê wan a. Heger ji wer dibe nerin mala filan û bêvan hij hev bikin. Îro roj pêşeroj ji we re yî yanî ne ji bav û dayikê we re yî. Divê hûn vî sînorî vî dîwarê ha tirsê bişkînin. Yanî bi rastî bi rastî heger cîk me heba Wek ofîsek me heba û piştgirtiya me heba, min ê hîn bêtir bikiraya. Yanî evaya li ser mistewa şexsê xwe tenê min dikir û ne kesî ji min digot. Heme fikir û ramanê min bûn û ez kêfxweş dibûm û dîs ez dibêjim gelekî ez kêfxweş im heta ana ez ne poşman im û ana jî ez berdewam dikim ge ez vî karê xwe nesekinîm.

Ber ku ez zanim birayê min di aliyê zimanê kurdî wana de berî bîst û pênc sala berî seh salî ev xebata hat kir muxeberata wana çend care bakirinê de girtin birin vegerandin birin vegerandin got hatî tu dixwazê zimanê weke tu bêjî Seyîd got, Yanî memnû etekelem weke dibêje hê luga li erebiyê wan e, heta di vate şêya dikê. Gelek astengî ji we re çê dikevin. Me hinek jin xwe da hev û me navê şawişka li Cemîya Şawişka me çêkir û ca di wê di hezar û yazdeh û duwazdeh de Me gelekî karek baş ji bo milet kir yanî. Îca wilo azadî çêbû me bi rastî hevalê me qebûk wî hebû bavê ciwan saeta wî xweş ana he li Qamişloyê mala delî qebû da min got ca şiyar zê vê qebûyê têxim bin xidmeta te û karê te de te û hevalê te yanî me Civat dikirin, me zarok perwerde dikirin, çi zimanê kurdî, dîroka kurdî, kesê menî ê sefê niha me staj wan tanîn wan fêr dikirin, ê bekelorya wilo. Hevalêk me hebû ca kurdo ana li Elmanyayê di çîrokê kurdî pir jêhatî bû. Zarokê me fêr dikirin. çîrok digo ji bo ji bîra nekin. Yanî me û hevalê me bi rastî heta di hezar û sêzdeh el qamişlo bû me karê xwe yanî baş baş baş birêv bir gelekî yanî em bi azadî û bi kêfxweşî me me karê xwe dikir û û em hatin hewlêrê jî nefsil wext me karê xwe li vê de jî wilo berdewam kir û heta ana me ana li vê de jî munezema kezî ava kiriye me ruxsat stendiyê

Çawa ji bo him bir vê gefê tirkî bi ser kenin? Ana te ku Nuraperîn ji me kurdar divê û ne bi derûra ji va her du aliyê siyasî bi. Yanî ev jî xwedibînên xeta sêyemîn pêşver û wextê. Gelo tu dibê wê tiştekî wilo karibin yanî qezenc bikin, gilîqa teşawirî çêkirin û bi kurd civandin? Wê tiştekî ji hev fêm bikin. Helbet, helbet wê evaya pir baş bi. Gava ku ku yanî şêwermendî çê bibe ji hemû kesê ê zana û ji nav milet Wê wê wê demê ez bê qey wê gelek tiştekî gelekî baş çê bibe. Ê me ez tişkî di dibêjim. Ez dibêjim hew me gişa nas kiriye xeta vê siyasetê ev û avê jî ev e. Bes ez dibê çiba em bê dengin. Çima em ranabin, ew hestê me ranabe, em tişkî nakin. Mane ez vê dibêjim, ez tim û daîm vê dibêjim. Û wê gelekî baş bi, yanî heger ne ne bes wehdê tenê pê rabe, hege partiyê me hemû pê rabin û ne bes yanî aneka em şerê PYD û PKK'ê dikin, em bê bes li xwe tenê guhdar dikin. Ez bê qey partiyê me giş û lo bûne. Giş li xwe tenê guhdar dikin. Nema ne guh didin milet û ne kesê zane û ne kesê rewşenbîr û seqef. Yanî gerek herdem ew bi dû van kesa kevin, wan bicivînin. Ez dixwazim milet rabe dijî gişa, dijî van partiya gişa û bera dengê me her guhê gişa. Îro roj we miletê me xistî vê estengî. We miletê me hiştî li paş bi, we miletê me birçî kirî, we hebe tiştê go. Îro miletê me tê derbas dibi, sûncê wan jî. Ne ê miletê. Erê quwa ezma heye û dewletê wek Amerîka û Rûsya wana tehekûmê dikin û dixwazin xarita Şerqil Ewsat bixeyrînin. Bes

Ev li Rewşenbîr, Zanên Kurd û Akademîya Kurd karibin bi destpêşxerîkê derkevin yanî tecemûek wek rê bîn hêdî hêdî fire bibe biê. Mixabin yanî min digo me digo heştê û di do ne ana gerek em bibana heşt sed û bîst an em daketin in pêncî û di do wê ana ew pêncî û di do jî li moxilê keve heyat.

Şewqek tenwîrî ye. Ma ana navê me wê çi be di va xelkê? El tenwîrîyîn. Çima ji ber ku akadîmî ne tiştî dibêjin ji ber vî ehzaba. Gelo em bi xwe bi wacibê xwe re dibin? Ez bawer im na. Saeta we xweş. Ê me bi xwe divê çika me de xwest ez vê gotinê bêjim belkî min ji dektor jî got. Enû îro roj pirsa Doktor enû em çi bikin ji miletê xwe re? Miletê me îro bi hacetî me yê. Bi hacetî kes in ku lê xwedî derkevin. Pêwîstiya wan bi çi heyî? Îro roj miletê me feqîr e. Miletê me şixul tune, nan tune. Gelekî di rewşek xerab de dijî. Min got yanî wilo Ke ke fikir heger cîhatên hebin, kesên hebin xwe bidin ber wek mesele nimûne wek bêjin niza çiqa milyar Ewropa ji ji penabera re ji kesên manil welat xerc bikin yani. Ê min me digot çi û di riya kesên wek we pispor xwe bigînin van cîheta Ino îro roj miletê min jî bi hacetî vî van perê guhûn serf bikin. Belkî diriya diriyan serf bikin ne ne riba miletê me. Miletê me îro ez pêwist e ez wan re avê bieminînim. Hewizê avê ez li bajarê xwe ez karibim pir bikim. Bê av nemîn. Meselen ez ez bi taqa şemsiyê ez deynim miletê min nebê kehreba. Meselen ard, ardê ku îro dixwe dibê heşê yanî dûrî we yanî heywan naxwin. Çima ez ez ez jî xwe nagînim van cîhetê ku musaedê dikin û ez ji bo miletê xwe bikim. Ji bo ez destê xwe deyim ser birîna miletê xwe û miletê min wê demê wê li dora min bibe kom Nema guh didin ne vê xetê û ne vê xetê. Partiyê me timam çi PYD bê, pkk bê, YD bê tu cara em qenciyê aliyê dî nabêjin. Ji xeyrî xirabiya madam ne hevalê min e ez bes xirabiyê dibêjim çi qenciyê bikê na nexuyakir. Xweşka Şems behsa qencîkê kir Ku ewna gelekî pêwîste mesela ji ser rêvebiriya Xweser ya Gokart ke ji mafê Pîrekê. Qencîka gerekin ho qizîn nevê girê xerabî ew qencîkê dikin ho piştgirtiya wê qencî bike ya qizincîkê ji wê qencîyê bike. Heka ewana nagihêne asteke baş kawar em rajin wê qencîyê ew bêhtir wê pêş bixin. Ke ti heta çi astê meselên ev civînê ku tu dê dikarê va zaroka bihêlî ew azadiya mîjûkî cema çê bibê di warê netewî de ew biryara xwe bidin ne girêdayî bê bi malbata xwe ve ya bi partiya ku malbata wî bavî diyar bavî ewna tê de. Ême ez dibêjim çima evana meselên ev partî ne ew bi partiya xwe ve girêdayî ne û ev jî ev peyê dê ne wilo. Êmes dibê çi? Wek me got, ev salê vê de, ev deh salê dawî berê newlo bû dektor. Berê ez bê qey bêtir azadî hebû di nerîna malbatê de. Carna me dî hinik şoî ne, zarokê wan hinik partî ne, hinik yesar in, hinik yemîn in, hinik yanî di nefsa malê de Me dîtiyê her yek ji wanat partîkê de yî. Bes di van deh salê dawî de nema bûyî kurdayetî dektor, bûyî bercewendî. Îro roj bavê me muwezif bi filan keso re. Divê ez jî pê re bim. Bavê me aşkî bistîn, ezê jî yekî bistîm û ezê xweşiya xwe bibînim. Îşê min nema ne bi milet heyî û ne bi netewiyê heyî. Ev deh salê dawî heme wego Ez dibêjim bera hûn azad bin di mejgiyê xwe de. We dît ez şaşim ji mir bêj dada mama tu şaş ji mir bêj ji bavî xwe bêj tu şaş wextê te nerîna te tu rast dibîne. Ez gelekî gelekî we hemwas baz dikim taybetî diya şiyar ku wextê xwe da me û gelek pirsê hestiyar feelen girêdayî bi hestê netewî re û bi pêwîstiya gurkirin û xurtkirina vê raperîna hestê netewî. Şeva we bimîne xweş û heta zor nêzîk êvar baş heta nêzîk.